U ta va a hoxi xandla eka albhamu ya Mr Post Mr Power siku liyeza ndlhovu leyi nga ta huma hi N'wendzamhala ya lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi. Hi ta tsundzuka leswaku ri laha lembeni eh, Psychology u endli nkandziyiso laha a ri thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a hi tivisa leswaku eka albhamu ya Mr Post ya N'wendzamhala u ta va a karhi a tirhisana na vona. Hi ta tsundzuka leswaku na hi Paseka va tirhisanile va endla album ya Psychology leyi nga thyiwa leswaku ri ya duma njhini. Kambe loko hi xiyisisile swithombe kumbexana minkandziyiso leswi se Mister Post va nga avelana na yena ka xiyenge xa mabulo xa Facebook ha lo vona nkandziyiso wa manana Sandlane Chabalala Hi vona na xithombe xa Norman the Roger ivi hi vona na swithombe xa DJ Gift na Mpanya se va ri estudio se lava hi vona lava se swi nga tiyisisiwa leswaku ri va hoxi xandla eka album ya Mr Post ya N'wendzamhala a hi se vona laha Psychology a nga estudio Se swa hi kanakanisa leswaku a nga ha kumeka a hoxa xandla eka album ya Mr Post ya lembe ra magidi mbirhi makume mbirhimbirhi ku ya hi laha a nga tshembisa ha kona loko hi xiyisisini album ya Mr Post yi ta va yi tirhiwe hi vanhu vo tala loko hi yi pimanyeta na ya Benny Mayengani the President hi mhaka ya ku ya Benny Mayengani the President va hi tivisi leswaku va le ku tirhisaneni na Hlavu the Gupta leswi vulaka ka ha ri vanhu vambirhi lava hi tivaka vona va nga hoxa xandla kumbe va nga ku hoxeni ka xandla eka album ya benny mayengani the president kambe loko hi languta eka tlhelo ra mr post ingaku se va fika ntlhanu vanhu lava va nga ku hoxeni ka xandla eka album ya vona xana swi nga va swi vula leswaku ri album ya mr post yi ta fika yi tlula ya benny mayengani ke sweswo ni nga swi hlamula hi ndlela leyiwani a swi hi tiyisiseli leswaku ri album ya mr post ta fika yi tlula ya beni mahingani the president kambe swi veka mr post eka xiyimo xa kahle hi mhaka ya ku ni pfumela leswaku ri loko vanhu va ze va hlangana estudio va hlanganisa na madzongo ku va va tirha tinsimu leti va va karhi va ti tirha hi ndlela leyo se swi veka mr post eka xiyimo xa kahle ku album hi yihi hi nga ta hlula yin'wanyana hi ta swi twa ntsena loko se ti-album ti humile hi nge koti ku va hi vula leswaku i mani a nga ta va muhluri ku ri ku ti-album ti nge se huma hi mhaka ya ku hi ta va se hi karhi hi tirhisa ku fevhela leswaku ri hina hi tsakela mani kambe ku va hi rhanga hi yingisela ti-album ta vona hi kona hi nga nyikaku vonelo kumbe hi nga avanyisaka ku vula leswaku ri i mani loyi a nga fika a va muhluri ka nkarhi wa sweswani hi nge swi koti ku va hi vula leswaku ri i mani loyi a nga ta hlula hi ku a hi se twa ti-album ta vona Eka tlhelo ra psychology wu pfumela leswaku hi ku ka ha ri na nkarhi hi nga ha no n'wi vona a ri studio na Mr Post a karhi a ya tirhisana na vona hi pfumela tano hi ku hi ku ya hi laha a nga tshembisa hi kona psychology u te u ta va a ri kona eka album ya Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu ya n'wendzamhala ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi leswi leswi hi nga ta avelana na n'wina eka Dilolo Stro YouTube channel